Salam ezizleşler hemmäňizi ýutub kanalynda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Sahrha. Wideomyzyň bu gezeki sany hytaý dil başlanýyç kursunyň on ikinji sapakda bolar on ikinji sapagymyzda temaň ady Ming tian tian qi zhen me yang türkmençe terjime etsek ertir howa nähili geliň onda sapagymyzy başlaly. Adaty wagytdaky bolşy ýaly, bu günki sapagymyzy hem dialoglaryň üsti bilen öwrenip başlarys. Birinji dialogyň üsti bilen biz e, jemi bäş sany söz öwreneris. Olar şulardan ibarat. Ilkinji söz tençi. Tençi diýip okalar. Ol türkmençe howa diýmegi aňladýar. Indiki söz jammaýan. Zamaýan. A bu söz bolsa, ýagny nähili diýmekdir. Indiki söz taý. Taý diýip okalýar. O bolsa örän, gaty, juda diýen manylary aňladýar. Dördünji söz ol rö. Rö diýip dördünji tony okalýar. O bolsa yssy diýmegi aňladýar. Ahyrky öwrenjek sözümiz bolsa ol Laň, Laň diýip üçünji ton okalýar, ol bolsa sowuk tiýmegi aňladýar. Şu ýerde bir zat hakda belläp geçmekçi, ýagny taý sözüni, ýagny şu görýän gurluşymyzda ulanylýandyr. Ýagny taý sözi L bilen bile gelýär hem-de şu boşluga sypat goýulýar. sypat getirilip ulanylýar. Meselem, şu ýerde gören bolsaňyz, ry, ry diýip okalýan söz, ol sözlemde sypat bolup gelýär. Meselem, şu sözi şu boşluga goýsak, onda şeýle okalýar, taýryla, taýryla. Muny türkmençe terjime etsek, ýagny örän yssy. Ýa bolmasa-da, meselem, laň, laň diýip okalýar bu söz. Meselem, Taýlanla, Taýlanla, Taýlanla diýmek türkmençe örän sowuk diýmegi aňladýar. Bu hakda häzir ýene-de jikme-jik öwreneris. Geliň indi bolsa dialoga garap geçeliň. Men bu dialogy bir ýerden okaýyn, siz bolsa ýerinden gaýtalaň.

A gelňen bolsa bu dialogy bir-birden türkmençä terjime edeliň. A şu görýän sözleriňiziň üsti bilen biz iki sany täze söz öwreneris. A olaryň birinjisi, ýagny tiençi, tiençi diýip okalýar. Ony türkmençe terjime etsek, ýagny howa, howa diýmekdir. A indiki söz bolsa janmaýaň, janmaýaň diýip okalýar. Ol bolsa nähili diýmegi aňladýar. Tuç sözüni türkmençe terjime etsek, ýagny Joatýen düýn Beýjiňde Pekiniň Tiançi howasy nähili? Ýagny düýn Pekiniň howasy nähili boldy? Indiki salam. Taý rürola. Taýryala. A, ýaňy bu sözüň üsti bilen biz iki sany täsiz öwreneris. Olaryň biri taý, ýagny örän, juda, gaty diýen manyda aňladýar. A, ikinji söz bolsa, ol sözlemde sypat bolup gelýär. Ol bolsa ryga. Ryga diýmek, a, yssy diýmegi aňladýar. A, taý sözi la sözi bilen bile gelýär hem-de bu ikisiniň arasyna bir sypat gelmelidir. Ine, sözlerini türkmençe terjime etsek, örän yssy. Taýryla. Örän yssy. A, indiki sözleme geçýäs. Mingtienna. Mingtienna. A, bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýagny a ertir. Mingtien tiençi zamaýan. A, türkmençe terjime etsek, a ertir howa nähili? A, ahyrky sözlem. Ming Tian Tian Chi Han Hao Bu sözlemiň birinji bölegini terjime edemizde, ýagny ertir howa örän gowy. Sözlemiň ikinji bölegi Bu lang bu re. Bu lang bu re. Bu ikinji bölegini sözlem ikinji bölegini türkmençe terjime etsek, yani soğuk hem däl, ıssy hem däl diýen manyny aňladýandyr. Eger şu ýere ünselen bolsaňyz, şu ýerde bu sözi iki, iki, ton, iki hili görnüşde okalýandyr. Biri dördünçi tonda okalýar, biri bolsa eliksi bolsa, yani ikinci tonda okalýar. Bu ýerde ton üýtgeşme bolup geçýär. Bu hakda men öňki sapaklarymda da aýdyp geçipdim. Yani A, bu diýip okalýan, dördünji tony okalýan, a, ieroglifiň soňundan a, ýene dördünji tondaky a, söz gelse, onda ol a, a, bu bu ieroglifiniň tony ol a, ikinji tony üýtgeýär. Ýagny Bur-r-r-r, bur-r-r-r, diýip. A bu hakda men öňem agzap geçipdim, öwredipdim size. Eger ýadyňyzda däl bolsa, geçenki sapaklarymyzdaky wideolary täzeden görmegi maslahat berýän. A bu gün birinji dialogyň üsti bilen öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Geliň indi bolsa ikinji dialoga geçýäs. A ikinji dialogyň üsti bilen biz jemi üç sany täze söz öwreneris. A geliň olary bir-birden öwreneliň.

Ýý, a diýip üçünji ton okalýan söz bolsa, ol ýagyş diýmegi aňladýar. Ýagny şä-ýý ikisi bilelikde ýagyş ýagmak. A endiki söz şýaojie, şýaojie. A bu bolsa ýagny hanym diýmegi aňladýar. A durmuşa çykmadyk gyzlara ýüzlenilende hormat goýulyp aýdylýan söz. Ýagny. A ahyrky söz bolsa, ol laý.

Wang Xiaojie Jin Tian Hui Lai Ma Wu Hui Lai Tian Qi Tai Ling La Gelin bolsa bu dialogy türkmençe terjime edeliň. Birinji sözde, yani täze söz bar, yani şaýy. Öňem aýdyp geçipdim, ol ýagyş ýagmak diýen manyny aňladýar. Sözlem türkmençe terjime etsek, ýagny bu gün ýagyş ýagarmy? Ýagny, Jin Tian Hui Xia Yu Ma? Bu gün ýagyş ýagarmy? Indiki sözlem Jin Tian Bu Hui Xia Yu. Türkmençe terjime etsek, bu gün ýagyş ýagmaz. Ýani, Jin Tian, Bu Huaý Şaýu. Nikserdam, Wang. Bu ýerde Wang biriniň ady, biriniň familiýasy, ýani Wang Xiao Jie. Buny terjime etsek, ýani hanym Wang. Jin Tian Hui Lai my? Türkmençe terjime etsek bu sözlemi, ýagny hanym Wang bu gün gelermi? Wang Xiaojie, Jin Tian Hui Lai my? Ahyrky sözlemi okaýas. Bu Hui Lai, ýagny türkmençe terjime etsek gelmez. Tian Qi Tai Long la,

Bu dialogyň üsti bilen biz şu görýän bäş sany täze sözlerimizi öwreneris. Geliň olary bir-birden okalyň hem-de olaryň terjimesine garalyň. Ilkinji söz ol şenti, şenti diýip okalýar. Ol bolsa beden, endam diýen manyny aňladýar. Indiki söz ay, ay.

Şway. A bu söz bolsa ýagny a suw diýmegi aňladýar. A geliň indi dialoglary bile öwreneliň. Ni şen ti zama ýaň. Wo şen ti bu taý hao.

Geliň indi bu dialogy türkmençe terjime edeliň. Şu ýerde görýän bolsaňyz, birinji sözlemdäki, ýagny şu söz şenti diýip okalýar. Ýaňy bu sözlem sözi beden, ennam diýip türkmençe terjime edilýär diýip aýtdym. Emma şu sözüň içinde Ýagny, Niçin tiz jammaýaň? diýip sorag berilse, ýagny bu bu sorag, ýagny seň endamyň ýa-da bedeniň nähili diýip terjime edilmeýär. Ol şu ýerdäki şen tiz sözi ol saglyk manysyny berýär. Ýagny şu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýagny seniň saglygyň nähili? 哎nik sözem wo shen ti bu tai hao. Bu sözem türkmençe terjime etsek yani meniň saglygym kän bir gowy däl. A şu ýerdäki bu tai hao bu tai hao. Ýagny käbir gowy däl diýen manyny aňladýar. Şu ýerdäki bugutaý, bugutaý ol käbir ýa-da o diýen diýen manylary aňladýandyr. Tian çi taý rýo la, tian çi taý rýo la. Bu sözlemiň birinji bölegini türkmençe terjime etsek, ýagny howa örän yssy. Bu aý çyrpan. Bu aý çyrpan. A, bu sözi türkmençe terjime etsek, ýagny, işdäm ýok. A, görýän bolsaňyz, a, şu ýerde täze sözleriň içinde aý sözi, ýagny söýmek diýip aýdyp geçipdim ýaňy. Söýmek diýip terjime edilýär diýip aýdypdym. Ýagny, meselem, wo aýni. diýenimizde, ýagny men seni söýýärin. Emma şu sözlemiň içindäki I sözi, şu sözlemiň içinde I sözüniň manysynda azajyk üýtgeşme bolup geçýär, ýagny tutuş sözlemiň soňky soňky bölegi, ýagny isdäm ýok diýen manyny aňladýar. Indiki sözlem, Ni,

köpüräk miwe i. Ýani şu ýerde ş diýip okalýan ieroglif ol räk, räk diýen goşulmany berýär, goşulmany aňladýar. Sözlemiň ikinji bölegi, ýani duo, hy, şüi.

Işan diýmek ol lukman diýmegi aňladýar. Ýani sözem terjime etsek sag boluň lukman. Ýani bu ýerdäki sag boluň diýmek ýani minnetdarlyk bildirmek. Ýani köp sag boluň lukman diýen manyny aňladýar. Bu günki sapagymyzyň dowamynda dialoglaryň üsti bilen öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Geliň indiki sahypa geçeliň. Sorag çalyşmasy, Janmaýan, nähili? Janmaýan, nähili diýen sorag çalyşmasyny nähilidir bir ýagdaýy soramak üçin ulanylýar. Geliň, onuň sözlemde nähili ulanylýandygyna garap geçeliň. Bu ýerde meseleler berlen. Geliň, olary bir-birden okalyň.

Üns beren bolsaňyz, bu sorag çalyşmasy sözlemiň ahyrynda gelýändir. Indiki sahypa geçýäs. Hytaý dilinde tutuş sözlemiň habary eýe goşmak habar gurluşyndan düzülip bilýär. Ýagny şu ýerde görýän bolsaňyz, bir sözlem bar diýeliň, ýagny Bu zat tutuş sözlemiň eýesi, bu bolsa tutuş sözlemiň habary. Tutuş sözlemiň habary hem, ýagny eýe goşmak habardan düzülip bilýär. Bu hakda siz aýratyn wagt sarp edip öwrenmegiň geregi ýok. Hytaý dilinde, ýagny hytaý diliniň grammatikasynda şeýle zadyň bardygyny bileniňiz ýeterlikli. Geliň şu meselemlere garap geçeliň. Meselem, Bo shen ti bu tai hao. Ýagny şu sözlemde, ýagny tuç sözlemiň eýesi, ýagny wo. Tuç sözlemiň habary bolsa, Shen Ti Bu Tai Hao. Edil şu ýerde tutuş sözlemiň habary hem eýeden hem-de habardan düzülip bilýär. Ýagny şu ýerde Shen Ti eýe bolup gelýär, bu ýerdäki Bu Tai Hao bolsa, ýagny sözlemiň habary bolup gelýär. A aşakdaky sözlemler hem edil şonuň ýaly. A geliň indi bolsa güýçlendiriji hal Taý barada öwrenip geçeliň. Taý diýip diýmek, ýagny ol örän, gaty ýa-da juda diýen manylary aňladýar. A güýçlendiriji hal Taý, ýagny örän, gaty, juda sözüni sözüň manysyny has-da güýçlendirip aýtmak üçin ulanylýar. Taý dna güýçlendiriji hal bilen bilelikde köplenç ýagdaýda La iroglifi barlyk sözleminiň ahyryna getirilip ulanylýar. Şu ýerini berip belläň. Taý diýen güýçlendiriji hal bilen bilelikde köplenç ýagdaýda La iroglifi barlyk sözleminiň ahyryna getirilip ulanylýar. Şu ýerde görýän bolsaňyz, Taý rüo la Taýry bala, ýagny taý sözi la ieroglifini getirip barlyk sözlemde ulanylýar. Sözlemi türkmençe terjime etsek, örän yssy. Indiki sözlem Tençi Taýlyňla sözlemi türkmençe terjime etsek, howa örän sowuk. Emma ýokluk sözlemde Taý diýen güýçlendiriji halynyň ýeke-özi getirilip ulanylýar. La ieroglifini getirip ulanmak bolmaýar. Meselem, şu üçünji meselem, üçünji sözlem ol ýokluk sözlemdir. Ýagny, geliň ony okalyň. Wo shen ti bu taý hao. Üns beren bolsaňyz, ýokluk sözlemde Diňe Taý sözüniň ýeke bir özi getirilip ulanylýar. Sözem türkmençe terjime etsek, Meniň saglygym ýa-da ýagdaýym gaty gowy däl ýa-da kän bir gowy däl. Güýçlendiriji hal barada öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa modal işlegi Huý, Huý diýip okalýan modal işlegi hakda öwrenip geçeliň. Huawei modalişligi sözlemdäki agzalan ýagdaýyň mümkin bolup geçmegini aňladýar. Aşakda meselemler berlen, geliň olara bir-birden geliň olary bir-birden okalyň. Baba, Ba diýen Çen Huawei, Huawei diýama? Bu sözem türkmençe terjime etsek, ýagny kakam sagat sekizden öň öýe dolanyp gelermi? Hoý, hawa, dolanyp geler. Üns beren bolsaňyz, eger-de sözlem sorag sözleminde hoý sözüni ulanyp sorag sözlemi ýasalan bolsa, onda siz diňe hoý diýip jogap berip bilersiňiz. Indiki sözleme geçýäs. Mingtian ta huaýlaýma Bu sorag sözem türkmençe terjime etsek yani ertir ol gelermi? Tahoýlaý. Bu sözem türkmençe terjime etsek yani ol geler. Jintian hui xia yu ma? Sözem terjime etsek bugün ýagyş ýagarmy?

Geliň indi bolsa bu günki sapagymyzdaky gönükmeler bölümine geçeliň. Bu ýerde görýän bolsaňyz iki sany Bula birinji dialog, bu bolsa ikinji dialog. Bu görýäniňiz bolsa üçünji dialog. Bu dialoglar siz rollara bölünip daşyňyzdan okap bilersiňiz. Indiki gönükme.

Bu soraglara siz edil häzirki ýagdaýlaryňyza görä jogap berip bilersiňiz. Indi gönükmä geçýär. Bu gönükmede bolsa bu sapagyň dowamyna geçilen bellikleri we täze sözleri ulanyp suratlary suratlandyryp bilersiňiz. Bu görýäniňiz üçünji gönükmäniň birinji bölegi. Bu bolsa üçünji gönükmäniň ikinji bölegi. Geliň indi bolsa penin hakda öwreneliň. Üç bogundan ybarat bolan sözüň tonlarynyň utgaşyp gelişi hakda öwreneris. Ýagny başlangyç bogunyň birinji tonuna gelişi. Şu tablisa, şu tablisada görýän bolsaňyz, şu ýerdäki ähli sözler, ýagny üç bogyndan ybarat. Hem-de olaryň ählisiniň birinji bogyny a, başlangyç bogyny, hemmesi a, birinji tonna a, gelendir. A, Geliň, häzir a, bu sözleriň, a, üç bogunly sözleriň nähili okalyşy hakda öwreneliň.

Iýuwşy. A paslanç bu onuň a birinji tonna gelende okalşy a şundan wala. Indiki sahypa geçýäs. A geliň indi bolsa ýönekeý ieroglifler bilen tanyşalyň. A şu görýän ieroglifiňiz ol tien Ten diýip a birinji tanda okalýar. Ten diýip okalýan a ieroglifiniň asyl manysy, ýagny kelläň depesi diýmekdir. Häzirki wagtda bolsa ol asman diýen manyny aňladýar, ýagny ýer sözüniň garşydaş manysy. Ten, Ten. Bu ieroglifiň ýazylyşy yzygiderli, şu ýerde ýerleşdirilen, oňa islep serediň. A indiki gören ýeroglifimiz ol çi. Çi diýip, a dördünji tonda okalýar. Ýani çi ýeroglifiniň şekili a san ýani 3 ýeroglifine meňzeşdir. 3 diýen ýeroglifin ýeroglifine meňzeş. Häzirki wagtda bu ýeroglif ýani şekili, göwrümi bolmadyk aňsatlyk bilen ýaýrap bilýän Hua Diýen manyny aňladýar. Ieroglifiň ýazylyşy yzderli şu ýerde ýerleşdirilen. Oňa ünsler serediň. Indiki sahypa geçýäs. Bu görýän ieroglifimiz bolsa ol ýüý, ýüý diýip üçünji tonda okalýar. Ol ýagny bu ieroglifiň şekili asmandan damýan suw damjasyna meňzeşdir. Buýruglyf tebigy ýagdaý bolan ýagyş diýmegi aňladýar. Belki-de buýruglyfyň ýazylyşy size çylşyrymly bolup biler. Şonuň üçin ieroglifyň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa hytaý ierogliflerindäki açarjyklar hakda öwrenip geçeli. Bu günki görjek açarjygymyz, öwrenjek açarjygymyz şu iki sany açarjyk. Buňa hytaýça Nüzi Pang diýip atlandyrylýar. Bu açarjyk esasan gyz ýa-da zenan bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Şu ýerde görýän bolsaňyz, Cie, Cie diýmek ol uýa diýmek. Ha bu bolsa Ma diýip birinji sany okalýar, o bolsa eje diýmegi aňladýar. Üns beren bolsaňyz, şu ierogliflerde şu görýän açarjygyňyz bardyr. Bu görýän açarjygyňyz bolsa oňa Şrizupang diýip atlandyrylýar. Bu açarjyk esasan iýmit bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Meselemlere garalyň. Meselem, fan. Fan diýip okalýar. Ol nahar diýmegi aňladýar. Bu bolsa ýin. Ýyyn, diýip, üçünji de ony okarlar. O bolsa içmek diýen manyny aňladýar. Açarjyklar hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Görýän bolsaňyz, bu ýerde size bir ýumuş berlen. Bu ýumşa siz iki adam bolup, ýani taý şama şama la gurluşyny ulanyp, soralara jogap berip bilersiňiz. Bu ýerde meselem berlen, gelin meni muny okap çykaýyn siz bolsa ünsläp diňläň. Tada, han ýu, zam ma ýan. Tada, han ýu, zam ma ýan. Şeýle sorag berenlerinde siz Taý, Şama, Şama, La gurluşyny ulanyp soraga jogap berip bilersiňiz. Meselem, Bu Taý Hao, Bu Taý Hao ýa-da Taý Haola, Taý Haola. Şu ýerde görýän bolsaňyz, tablisanyň içindäki Berlen sözleri, söz düzümlerini şu görýän dialogyňyzdaky ýaly ulanyp, biri-biriňizden sorag-jogap alyşyp bilersiňiz. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýumuşda bolsa, ýagny her toparda üç-dört adam bolup, dürli şäherleriň soňky günlerdäki howa ýagdaýyny biri-biriňizden sorap bellik ediň.

Siz hem şularyn ýaly bir-biriňize sorag berip, bu ýumşy ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu günki sapagymyzyň dowamynda öwrenjek zatlarymyzyň ählisi şulardan ybarat. Eger wideo göwnüňizden duran bolsa, onda laýk basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger-de şu günki sapagymyza degişli soraglaryňyz, meseleleriňiz bolsa-da, aşakda teswir galdyryp bilersiňiz. Onda näme, indiki wideomyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!